Haut de Mutten hei sidd. Also mir hunn de ganze ganz Place awer elo bal gefëllt. Dat beweist awer, datt de Logement elo eng richteg Problematik ginn ass zu Lëtzebuerg. Also ech sinn de Jean-Michel Campanella, ech representéieren haut de Mieterschutz. Mir hunn elo dës Manifestatioun organiséiert mat der Hëllef vun iwwer 20 Organisatiounen, Associatiounen, Mouvements politiques a Gewerkschaften. Ech soen eisem ca Merci an all deene Leit, déi matgehollef hu fir dës Manifestatioun ze organiséieren. Mir hunn et gesinn, ëmmer méi elo an der Press. dat de Logementsproblem zu Lëtzebuerg ëmmer méi e Problem ass vu jidderengem. Le problème du logement devient le problème de tout le monde. D'ganz Classe moyenne ass elo och a Gefor. Dir hutt jo d'Zuele gesinn, ëmmer méi vun eisem Revenu geet an de Logement eran, bei verschidde Leit 60 Prozent.

Mir gesinn dat och mat der Kris vum Covid 19. Verschidden Entreprisë maachen zou, ginn d'Leit op d'Strooss gesat, mee d'Präisser ginn awer weider erop. Si mer nach connectéiert un d'Ekonomie? Ass dat doten net nëmmen nach Spekulatioun? Mir hunn och de Problem vun de Colocatiounen. Verschiddener vun Iech war jo och schonn dobäi zu Esch. Do ass d'Thematik, ween duerf mat weem zesumme wunnen. An och, wat net bewosst ass iergendwéi an der politescher Welt, dat vill Leit zu Lëtzebuerg mussen a Colocatioun eragoen, well se gezwonge sinn, si hu kee Choix, et gëtt kee Choix méi. Mir hu Leit, déi a Kellere wunnen, a Kelleren, a wat fir engem Joerhonnert si mer da elo erëm?

wéinstens fir de Punkt, dat wéinstens een eis nolauschtert an prett ass fir Diskussioun. Mee et geet eis net wäit genuch an dofir de Message haut, mir wëlle méi a méi schnell, well wéi een eng Kéier um Radio gesot huet, an hunn ech gutt fonnt, mir ginn där Logementsproblematik, déi katastrophal ass, mat. Net kee, net vill Courage hunn, net vill Inspiratioun an ze lues. Mir brauche vill méi schnell Reaktiounen. Voilà! Et geet net ëm de Kampf géint d'Proprietären oder vun enger Schicht vun der Bevëlkerung géint déi aner. Il s'agit pas d'une lutte contre les propriétaires, il s'agit de la lutte de tous, well mir sinn alleguerten en Deel vun der Solutioun, wéi se soen an der Santé aktuell. Mir sinn alleguerten en Deel vun der Solutioun a mir wëllen neméi, Well eis Kanner hannert der Grenz wunne ginn, well se hei zu Lëtzebuerg näischt fannen. Et j'en ai marre qu'on nous dise, quand vous avez un problème de logement, allez à Thionville, Allez à trèves ou allez à bastogne, bastogne c'est joli mais c'est pas chez nous, on veut y aller quand on a envie. A wéi mer dat haut gesinn, fänkt un d'Problematik ëmmer méi large zouzegräifen. Mir hunn eng large Palette vun Associatiounen, well et gi Verbindungen zwëschent verschidde Kämpf an eppes wat ëmmer rauskënnt ass awer dat d'Bierger wëlle méi Participatioun. Mir wëllen aktiv matschwätzen, et geet ëm eis. Ce qui ressort de plus en plus quand vous voyez le nombre d'associations qui participent et la côté transversale de la lutte, on nous demande, ce qui ressort de plus en plus c'est les citoyens veulent participer.

Kolleeginnen a Kolleegen, mir sinn zu iwwer 1.000 haut hei op der Plaz. Dat ass staark fir en éischte Schratt vun eiser Beweegung. En éischte Schratt vun eiser Beweegung, déi net méi ze stoppen ass, well et ass jidderengem bewosst, datt Lëtzebuerg an enger ganz déiwer Wunnengskris stécht. D'Wunnengskris ass eng sozial Kris ginn, déi rose mécht, an dat weise mer haut, eng Kris, déi skandaliséiert. D'Wunnengskris mécht rose, well hei zu Lëtzebuerg ass déi Kris net eng Kris wéi d'Coronakris, Oder d'Finanzkris, déi vu baussen op eis eragefall ass? Nee, et ass eng Kris, déi ganz alleng hausgemaach ass. Si ass net importéiert. D'Responsabilitéit läit alleng zu Lëtzebuerg an si läit bei der Politik. Si läit an éischter Linn bei all deene Regierungen, déi eng no der anerer näischt gemat hunn an op eng eklatant Aart a Weis versot hunn. Wéi wann de Buedem, op deem ee baue kann, eng Wuer wier. Eng Wuer, déi ee beliebeg reproduzéiere kéint. Déi Politiken, si hunn dem fräie Moart Dem sougenannte fräie Moart an sengem Spill vun der Konkurrenz fräi Hand gelooss. Onënnerbrach, Joer fir Joer. Si hunn zënter méi wéi 20 Joer keng eng seriö Mesure geholl fir de Wunnengsmoart ze reguléieren. An dat huet zu där Präisspiral gefouert an där mer eis elo befannen. An et ass scho gesot ginn, D'Wunne gëtt ëmmer méi deier. An d'Schéier zu der Akommesentwécklung, zu eise Léin, déi gëtt ëmmer méi grouss. D'Politik huet keng Barrièrë gesat géint d'Rendittejuegd, géint d'Spekulatioun, déi an éischter Linn deene räiche Promoteuren an de Kapitaluleeër aus dem In an och aus dem Ausland voll an d'Quate spillen an déi hinnen domadder erlaben, sech ëmmer méi Besëtz u Land an un Immobilien hei zu London nozeräissen. An an dëser Ëmverdeelung vun ënnen no uewen, deen ëmmer méi ongerecht opgedeeltene Kuch, do setzen si nach eng Kiischt drop, an d'Kiischt vun de Steiererliichterungen, an esouguer komplett Steierbefreiunge fir déi Räich.

Une crise, et Jean-Michel l'a dit, qui frappe de plus en plus également les couches moyennes. Une crise qui attaque directement le droit fondamental au logement. Kolleeginnen, Kolleegen, et ass eng Sozialkris, déi sech och ëmmer méi an d'Mësselschicht erafrësst. Et ass eng Kris, déi d'Grondrecht op Wunne fir ëmmer méi grouss Deeler vun der Bevëlkerung komplett a Fro stellt. Domat muss elo Schluss sinn! An haut, dräi Deeg virun der Lag zur Natioun, hu mir eng Haaptfuerderung. Et ass eng ganz eescht gemengte Warnung un de Premierminister an u seng Regierung, Haalt op mat der Reformkosmetik! Déi sozial Kris vum Wunnen, déi ass esou déif, de sozialen Zesummenhalt zu Lëtzebuerg, deen huet esou grouss oppe Wonnen, datt et net méi duergeet mat klenge Plooschteren. An elo hu mer awer zwee Projets de loi an um Instanzewee leien, déi genau esou Plooschteren sinn a reng Reformkosmetik. Déi glat a guer näischt änneren un der Explosioun vun de Präisser am Logement, déi näischt änneren un der finanzieller Iwwerbelaaschtung vun zéngdausenden Haushälter. Wann eng Regierung et net mol fäerdeg bréngt, an der Entwécklung vun de Locatiounspräisser gesetzlech eng Akommesentwécklung mat anzebréngen, da seet dat alles driwwer aus, wéi wäit si ewech sinn wéi wäit déi sozial Kris an hire Kapp ewech ass a wéi wäit dat nach ass, bis dat an de Kapp vun alle Ministeren an hire politesche Parteien ukomm ass. De Projet de loi zum Bail à loyer ass en Affront, et ass eng Frechheet fir d'Locatairen an hire Portemonnaie. An et ass och eng Frechheet fir hir Rechter an den Ausbau vun hire Rechter. Et ass eng hypokritesch Fassad. Esouguer bei de Vermëttlungsfraien fir d'Agencen, do bréngen d'Lëtzebuerger et mol net fäerdeg, dat ze maachen, wat an den aneren Nopeschlänner scho laang geschitt ass. An zwar, dass deen, deen d'Agence beoptraagt, och muss dofir bezuelen. Dëse Gesetzesprojet, genee esou wéi de Gesetzesprojet Pacte Logement 2.0, muss vun der Regierung an de Parlamentarier grondsätzlech iwwerschafft ginn. Esoulaang de Pacte Logement 2. net eng kloer Obligatioun virgesäit fir d'Gemengen an d'Stad, de soziale Wunnengsbau an hirer Hand ze halen an en och esou auszebauen, wéi et noutwendeg wär hei zu Lëtzebuerg, esou laang ass dee Gesetzesprojet keng Äntwert op d'Kris. Mir verlaangen, datt de lokativen ëffentleche Wunnengsbau, zur ieweschter Prioritéit fir eis Politik gëtt. E muss gesetzlech festgeschriwwe sinn, e muss net nëmme fakultativ fir Gemengen a Stad sinn. An dann, wann d'Politik sech d'Fro stellt, wéi soll dat da finanzéiert ginn, wéi solle mer dat bezuelen, dann hu mir ee Wee.

Dee muss elo den Appetit geholl kréien, fir sech ëmmer nach méi ze beräicheren op Käschte vun der Allgemengheet. An deen Appetit, deen ass nëmmen dann ze spriechen, wann d'Spekulatioun deier gemeet gëtt. An dorënner falen déi sougenannte FISen, déi Fonds d'investissements spécialisés. An dat ass nach nëmmen d'Spëtzt vum Äisbierg vun der Spekulatioun an der Hand vun deene Räichen. Déi Steiergelder, déi duerch de Kampf géint d'Spekulatioun erakéimen, déi kënnen ink. Alles zesummen ëffentlech oder dem kommunale, staatleche Wunnengsbau zur Verfügung gestallt ginn. Chers collègues, je vais en arriver à la fin.

Léif Kolleeginnen a Kolleegen, dat ass den Optrag vun dëser Demonstratioun un d'Regierung haut. An dat ass nëmmen en éischte Schratt. Mir ginn elo keng Rou méi, bis endlech de Problem seriö geléist gëtt. Et muss elo gehandelt ginn an net moar. Fir eist Grondrecht op Wunnen, fir erschwénglecht Wunnen, fir e gudden ëffentleche Wunnengsbau an ëffentlecher Hand, fir eis Kafkraaft, fir de sozialen Zesummenhalt zu Lëtzebuerg. Ech soen Iech Merci.
Moien, ech sinn d'Nicole, ech hunn 53 Joer an hu bis viru 4 Méint zu Wëntger gewunnt. De Proprietär war leider een, dee Geld akasséiere wollt an näischt propper gehalen huet. Lo hunn ech en Zëmmer zu Esch fonnt. Leider duerch de PAG kann ech mech net umellen. Ech hunn doduerch rëm mäi Gebis verluer, deen ech duerch meng Gesondheet hunn. Jo, ech soen dem Här Bischof villmools Merci, dass ech doduerch elo alles verluer hunn. Merci.

Gudde Mëtteg, mäin Numm ass Marianne Donwen. Ech schwätze fir d'éischt am Numm vun der asbl Oppent Haus. Säit 2016 hu mir 135 Mol Demandeur oder Bénéficiaire de protection internationale bei Privatleit ënnerbruecht. Leider si mir a ville Fäll bei de Gemengen op Problemer gestouss, fir déi Leit unzemellen, well si net zur Famill gehéiert hunn. An anere Länner, zum Beispill an Däitschland, kréie Famillen, déi e Refugié doheem ophuelen, eng finanziell Ënnerstëtzung. Wéi ass et méiglech, dass hei bei eis esou engem Geste vu Solidaritéit Steng an de Wee geluecht gëtt? Woubäi ee sou gutt ka gesinn, dass déi Leit sech mat der Hëllef vun enger Famill vill méi schnell integréieren an och eis Sprooche léieren. Elo schwätzen ech nach kuerz als Gérante vum Restaurant Chiche. Mir hunn iwwer 40 Migrante bei eis schaffen a mir gesinn all Dag, wéi schwéier si et hunn, trotz hirem Aarbechtskontrakt eng Wunneng ze fannen. Ech liesen iech kuerz en Témoignage vir vun engem vun eise Käch, deen haut sollt selwer hei sinn, mee leider krank ass. Bonjour, je m'appelle Ayman, j'ai 23 ans et je suis syrien. Je suis au Luxembourg depuis 2015 et j'ai commencé à travailler en 2017 dans un restaurant. Jusqu'à maintenant j'y travaille.

J'ai un CDI. Alors je ne trouve que c'est pas acceptable et que le gouvernement devrait faire quelque chose pour aider les familles et les personnes dans la même situation que moi. Et en plus, les loyers sont beaucoup trop chers. Voilà dem Ayman säin Témoignage. Ech wollt nach dobäi soen, dass mir probéieren als Chich SARL eisen Mataarbechter ze hëllefen aus de Foyeren eraus ze kommen. Bis elo hu mer dräi Haiser gelount, wou mer elo 20 vun hinnen ënnerbruecht hunn als eis Sous-Locatairen. Zu Esch huet dat de Proprietär vun deenen Haiser immens vill Sue kascht, bis en endlech de Sécherheetsfuerderunge vun der Gemeng gerecht wor. Dofir krut de ganze Logement vun eise Mataarbechter ee Joer Verspéidung. Elo sollte mer nees en Haus lounen. dat e Promoteur kaf huet a wat lo soll op d'mannst dräi Joer eidel stoen, bis do eppes Neies gebaut gëtt. Mir sollte, wollte sechs vun eise Mataarbechter do ënnerbrénge wärend där Zäit, amplaz dass dat Haus, dat nach tiptop an der Rei ass, géing eidel stoen. D'Gemeng Weiler-Latour ass awer net d'accord, dass an deem Eefamilljenhaus sechs eenzel Persounen ugemellt solle ginn. Dat wär entgéint hire Gemengevirschrëften. Firwat kann eng Gemeng sech esou enger Initiativ an de Wee stellen? Firwat mussen déi Leit dofir am Foyer bleiwen? Déi Leit, déi siche keng Adress, fir dono Sozialhëllef ze kréien, esou wéi ech et scho puermol vu Schäffen, zemools och vun der Escher Gemeng, erkläert krut. Déi Leit, déi schaffen, se wëlle just enzwusch wunnen, wou si en Zëmmer fir sech hunn, amplaz jorelaang am Foyer ze hänken. Ech krut och vun der Escher Gemeng erkläert, dass kee Mënsch wëllt an enger Colocatioun wunnen, dass dat nëmmen ass fir ze fuddelen. Ech menge si sinn dobei ganz wäit vun der Realitéit. Merci villmools. Céline, le témoignage